Kpla ƒe anyi ya katã me mlɔ abaa me kɔ nam kpokpokpo o. Ne ema ko megblɔ dem tso efi fifi kple numanyata nuyiwo ke le edzi yim le míaƒe du ya mea, ena be nyemete ŋu madɔ nu o. Kɔ metso kɔ ɖo nye aƒenɔ hã ƒe ŋkume. Mena womedɔm hã ɖo be nava ne míage ɖe eme.

Mama shia, mama ga shi ko. Yo, kui la mi.
Tchè te pele la kpala o mese bela. Ayo.
Na akuda pa pa na nyo, kwa di na nyo. Ki koro me nya do awo. Ta le ko mi awo. Adze dworu. Adwa na nyo nya nya no tomo fa fa. Ma ki ko mi awo. Abi nya da pa pa nya chika nya de jimo jia. Le mi awo ko dwa na nyo ko.

Le enyao kpa maa, miakɔe ane mama gã, bene ɔ kpo egbɔ na mi.
Ɔsi,
edu na nyɔwo ko gblɔ mi kata mi le. Ta nyateƒee, ne ewɔ nawo kata dzi yim le dua me nenema, nyateƒee, enye ŋukpe ne mia ŋgɔgbe nɔ le o. Ta nui ko mia wɔ shia ko nyi mia dzakpakpa a, mia, mia ɔsi na sɔ ma ɖe dzi ko ɔ, mi kata mia de ŋugble. Mese ya le mía shi ko, míatsɔ eƒui ko, ke eva zu kpɔɖeŋu na dua me viwo katã. Ne ale yi mía ewɔ ge ko, ne mía wɔe wònye kpɔɖeŋu na ame mamlɛwo, ale be dua na nyo ne mí katã mía nɔ eme loo.
Míezi agbe hã ni, iyo, gake babaa!

mama kple mamaga kple tɔgbi teƒenɔla gbɔ be vavãe enyi nye kokloitɔ, nye kokloewo si. Anɔ be ezã me ga tɔ̃ kple afã me ene ɖɔ tɔ ye me fɔ do ɖe xexe ko. Kɔ nua ɖi me koklo kpɔ me prapra o. Gbemenɔ si ke to ge gbemenɔ le asia ge ɖe koklo domi hã. Tɔtsia le asie me de tɔtsia kɔ. Yi ko mekpɔ aƒetɔ via. Ame ye da vɔ ɖe abɔ. Ye me zɔ ɖe edzi kɔ. O zu be ele nye koklo. Ele koklo ame eve da vɔ me. He? Koklo ɣi kple koklo yibɔe ɖeka. Eda vɔ me. Shima ye nye lia me do. Ke yi me to lia kɔ. Ye akpɔ ɖi ke wo tsɔ ƒe nya nam. Ye me be ao. Ne dro lia tuto li. Ye nye ɖe me be ma va. mama gã kple tɔgbui teƒe nɔla gbɔ ne mako nye vi, elabe nu ya edzi yim xoxo. Egbãtɔe ye mekui vɛ be mava aɖe nye nu gbɔ. Charlie, meɖe ku na Siɔ ɖe mama gã kple tsia teƒe nɔla gbɔ be afɔyi dzie nye le yiyim.
Tsiami zinɔ ɖo aƒetɔvia gbɔ be eha yewo dzikɔ die yi le ko le gbɔe hã.
Esi Tsiami esia nede fiatɔƒenɔla kple mama gbɔ be anɔ be egbe fɔfɔ me ga tɔ̃e hã ne meva yi nam ye mekpo koklowo le ŋgɔnye. Ke mava kpo koklowo ŋkɔ yi ko koklowo dzo. Ege ɖe avɔ me nam.
Jami, eh, medzi be ɖe nàbia nya ɖe koklo to koklo fi la nam. Enye be ɖe egbɔgblɔm fia be ɖe hã ye yeva yina koklo edzo ge ɖe avɔ me na ye. Nàbia be ɖe azi ɖe be wòyi

Ɔhanye be ɖowu nue nye mɔ enye ye la mi me se ge fia akɔ de kɔjue te kɔ ashi kpia nu kpɔ mu efi o fifi edze ne ese ɔdishi na uji tɔ tukpa atu kasa pleku ɖeka akpe ɖe ŋuti Ɔko, ega si ɖi akpe alafa adre teƒe etɔ̃ enana aʋa nu wotɔ lo. Dzami natoe nɛ.
Yoo Tsami mesi. Tsami
asi le ma wɔ na. Edzo na mu wɔ. Enu ɖe ka ye ya koklo nyi le hɔ mi nɔ wɔ ma. Omo mi to ku ne koklo wɔ tu na nɔ nu. Me to ku na wɔ koklo.

Be nyateƒee, eƒo nu pɛ gake egbɔ dɔ. Nyemete ŋu avɔ dage ɖe avɔ o. Ƒo ƒle la ko nye avɔ kɔ atsi ko vava ge ɖe avɔ me nam. Ne nyemeli kɔ ku ɖe avɔ me o, ƒo ƒle me vava ge ɖe avɔ me nam kpɔ kpɔ o. Ye evelia ne kum ale ƒe nu le kpɔ domia, ne mege ɖe aƒeme eva nu gblege na wò kɔ, wokpɔna be ele eme.

Ye me kpɔ nya ya vɛ nyi. Tsɔ ŋkpɔ va ŋwa le hawo dji ma nye ame siɔ kpɔ o yɔ amegã dumegã wo vɔ lia ye me kpɔ nya ya vɛ nyi. Ne yi ha se kpɔ. Na masi gakɔ yemado ta na gbɔe miagblɔe nɛ. Ke yi ko nɔkɔ vɛ. Ye mele la ʋɔnu. Ye mekɔ vɛ. Ye metɔ ʋɔnu kɔ ɖe anyi be nya mele tae me va ɖo. Esi nya hã. Esi nya hã. Maleke me tsɔ nu yi o. Ne va naƒi ɖe to me nɛ esi nyae. Nye me sie kpɔ o. Esi nyae. Koko ɖe dzi kpɔ ge ɖe aʋua me. Ŋkuɖaŋua nye nyemeva se kpɔ o. Tsiakpeŋua nye nyemeva se kpɔ o ɖe. Ta ne ebua, nàgblɔe nɛ be ɖe mese kpɔe gogogo, ɖe meva tsɔe da ɖe ye gbɔ. Nyemese kpɔtɔkaŋua nye hã kpɔ o.
Ye le ku ke ŋkɔ ɖe? Ŋkɔ ye nye David Chirimama. Chirimama.
Ee. Ene va kɔ.

Ya ya vɔ re nke la mi nda o yɔɖe me nene ma gbegbe atia. Ao, nye la vɔ me ne. Nye la vɔ me ne fio tɔ kɔ le kɔkɔ ye ŋutɔ ye nya. Fio me kɔkɔ tsi kpo ke la vɔ me re. Alo so la nu la vɔ me ko yo tsi kpo ke ri kɔ. Me ka te yo ka du. Ma di ne te le kɔkɔ la vɔ me. Ena.

O! Elu dom le woame evea. Tomatosi nani o. Woame eve. Dada nya me gblɔ nya ɖeke na amewo lo. Eyo lo ya. Dada nya egblɔa.

Eme fe akɔ nu vɔ̃ wɔm loo.
Ao! Dada ke tsi ŋam ɖe kae wakɔ yi ma.
Mawɔe ma dzi ame dahe zi aɖe kɔ hã wòva nɔ gblɔnɔ kpekpe ɖe ŋutinye. Èse mee? Wò agbenɔnɔ va edzi edzi vi dom nam. Mese veve go kekekekekeke. Nu ya yi ko ɖum míele. Hã ko ne amewo va nu ƒle ge koa, eme fana nɔ anyi be ɖe yemetutu gadzre nu o.

eme va. Ne be ega le afia, amewo va nu dzim aleke? Fiya ko ne bɔbɔ ɖo. Ebe aƒuƒua dzi ko nèle. Eme va aƒe nu vɔ̃ kea ŋu nèle. Zi ɖe ke nènye na ko nuye biam vevie aleke? Ao! Dada nye amewo ɖewo gblɔ nya ɖe nam aɖo ne mele nu fia dzi amewo ɖewo nye yɔ mafia. Ke menya wowoe ŋutɔ menya be nu yae ɖum nye la.

Ƒutakɔe nye be mava xɔ ga aɖe le yewo si. Ƒutakɔe nye be mava xɔ nuɖuɖu le yewo gbɔ la. Fuwɔamee wɔm, nekpɔ mabaɖaʋatɔe.

Ŋkɔ wo ɖe? Ŋkɔ nye nyemebui o. Nyemebui o.
Me ke wo vie nye?
Seƒenya dzi ke wo vie me nye?
Seƒenya, seƒenya, me da nye ma ke vi nye ŋtɔe ne nye? Seƒenya nye kple nye tasi vie nyui vi. Oh kasi ke kɔ gba yi ne? Me kɔ yi na sela da gbɔe. Sela da gbɔ.
Nye ŋtɔ vi nye ne nye? Dawɔ ɖe ele dua ma nye me ga kpɔe kpɔ o. Eli.
Nyateƒea? Elia, ao, ne yi ɖe, gblɔ nɛ be yedo go Aƒenɔ ɖe be ye ŋkɔe nye Mifa nɛ. Ta yɔ kple nye tasiʋia nyɔnui. Ameka akpɔ mía bagia me ɖa? Xɔ nuya. Gblɔ nɛ be medo gbe nɛ esia.

Miawo na le asia ame aɖe va ko va yeaƒle nu, evɔ ke ma ɖum miele, nu ma na vea koe ehe no nu, evɔ ɖe miedzra ga sue ɔ nye ga ɖe hã eme fa dzudzɔ gbea dzi nele ŋunye lo, eme fa dzudzɔ gbea dzi nele ɖe ŋutinye lo, enya se mee.

Medo go wò be nɔvia ɖe dawò ga se kple nyɔwo zi. Nye me dze si o ye me bia ŋkɔ ta me ke wo zi o nya ko be da nye se ƒe nyɔwo zi ye nye tsɔa o me nye ŋutɔ ezi nye nye ya o ha. Wo ɖevia le ya me kpɔe ɖevia zã ko wo nye kɔnta ye me wɔ sia ye me fa me be ɖe. Mayi mave bia danyea ne wòaɖe asi eŋuti nam ko yi wòava nɔ mía dome afia, ko yi hã awɔ kpekpeɖeŋu aɖe alo ŋutɔ kpɔ alesi amewo va nɔ nu ƒlem mee. Ne ame yi va kakana abe enɔe ko, ame bubu gã va kakana be o tu ka ɖa, ne yi hã va kɔ hã, ke yi hã atsɔ le wo dome na mí. Ye mebe mako nya ya na wò. Ne ale wò hã nèkpɔ tso eŋutia, na agblɔe nam.

Srɔ̃nye ƒe agbemanɔmanɔe na mefukpem gbalo. Ao! Gbe kae me medzɔ ɖo? Eɖe fu. Aya fia. Manya ne gbɔ gbɔ gbɔ gbɔ. Wɔn sisi ma. Ne gbɔ fia ni nka ɖu gɔ la. Mo ƒe wɔ gbɔ na fo ya wɔ gbɔ keke ɖi ya va te ŋu. Ee enyi hɛrɛ ta.

Matso maya ƒe. Danye ƒe na ɖe matso maya ƒe. Maya dzi dɔ ɖe ma wɔ ye. Na me nyo na ne gbɔna dzodzo. Haya dzodzo ke tsɔ ka se ka wuhe ye. Nyatɔ ɖe ma ga nɔ anyi. Kutɔ ɖe ke ma ga nɔ anyi. Nyatɔ ɖe ke ma ga nɔ anyi. Kutɔ ɖe ke ma ga nɔ anyi. Kapia kuku vi ɖe kapia la sinya. Nka rugɔ la na. Awo nye hele ka. Madzo maya ƒe. Danye ʋe na ɖe madzo maya ƒe. Medzi dɔ ɖe mawɔ ye. Ne menyo nane gbɔna dzɔdzɔ ge. O. Dada, ŋutɔ ƒe ha dzim nèle aleka? Nublanui wɔm aleka?
Naneke medzɔ.

Tsinkina fia mo wo la be miawe ne gake mia mi sɔ kpli o. Fia ma wo be mi no ya mi. Ebi keke keke.
Ebe fo fo moto le ju ya me. Na fo moto le ju ya me. Mi fani le ju ya me. No fi nye mi fani le ju ya me. Kada le ba maka.
Na me yi, na me yi le gbɔ be ne ko.

Ɖe le gbɔgblɔm na fia be mi sa ni ko ga. Dada ale me kpɔ mama ɖe ega le si mi vue nɔvio le dua me ega le si ala mi vue ke ŋgebe fu kpe mi mi le ne va yi ko gbata gbɔ fia ɖu nɔ dada ŋgebe fu kpe mi mi le nya no o ma tsɔ ge na wo lo nya no hiã kple nya ma te dɔ va yi no gbɔ la be ga le si na va yi no gbɔ ha wo mi kpɔ fu ɖe ne gbɔ be ya va yi no mi fa ne gbɔ.